Myrddu, a ddaeth o dan ddylanwad John Mirion Morris fel cynhyrchydd drama a dyn ymlwr chwedlau pan oedd yn fyfyriwr yn Aberystwyth, a dwi 'di bod yn holi gwawr am y cyswllt rhyngthyn nhw, y tri, a John. A yn ôl gwawr, pan oedd John yn cynhyrchu drama'r myfyrwyr, ei fod wedi dod adra reit gynhyrfus ryw ddwrnod a deud ei fod wedi dod adra os myfyriwr ifanc addawol iawn, oedd yn gweld beth oedd angen ei wneud heb i neb roi unrhyw gyfarwyddiadau. Pan ofynnwyd i John a fyddai'n fodlon cynhyrchu drama arall y flwyddyn honno, a'i ateb oedd, Mi gynhyrcha i ddrama os wneith un ohonoch chi ei hysgrifennu, a chafodd addewidd gyn Myrddin y gwnaed. ac fe wnaeth. Hyd yn oed, da ni'n gwybod am gyfraniad gweithgor i i gelfyddyd yng Nghymru ac i hanes celfyddyd. A miloedd fawr am Peter a Robert yn Steddfod Genedlaethol rywdro, dyma John yn deud, Mi wnes i gyfarfod andros o fachgen diddorol yn Dulo. Mi gawsom sgwrs am le'r celfyddydau yng Nghymru. Doeddan ni ddau yn cytuno bod angen gwneud rhywbeth. Ar ôl sgwrs honno, rhannwyd yr hedyn i sefydlu Cymdeithas Gweled, ac mi wnaeth gyfleu lawer iawn iawn. Ieuan Wyn wedi gweithio am ddi flinoedd hyd i oes, i warchod hawliau'r Gymraeg, ysgrifennu cylch yr iaith, y mae'n gyfrifol am ymgysylltu, canfasio ymateb i bob cynghoriad perthnasol, ac wedi bod yn rhan allweddol o ymgyrchoedd llwyddiannus.

Mi hoffwn yn y lle gyntaf ddiolch i Siân am drefnu'r cyfarfod yma ac am y gwahoddiad i gyfrannu. Fel y gwyddoch chi, mae brwdfrydedd i a'i dycnwch chi yn achos celf Gymreig i'w ganmol. Nid oes i a Blodeuwedd yn gyfarwydd â siom Meirion a Gwawr drwy glwb cinio Cymraeg Arfon, a oedd bryd hynny yn cyfarfod yn Llanberis, Cymdeithas a Sefydlwyd gan Eleri Carrog a Geiri Gwyn. Heddiw dwi am sôn am un o greadigaethau John, yn wir, un o'i weledigaethau. Cael galwad ffôn un gyda'r nos nes i ym fy nghartra yn Bethesda. John oedd yna. Liciwn i ti weld rhywbeth dwi newydd i orffan, meddaf o. a swn i'n falch o wybod be ti'n meddwl ohono fo. Be di fydd y gradd rwan? Iawn, medda fi. Mi fyddai draw yn nghefn ryw hanner awr. A dyma gyrraedd cartra John y Gwawr ym Mryn Defain. Ac roedd John yr un mor gynhyfyddus ag yr oedd o ar y ffôn. Gwranda, medda fo, cyn i ni fynd i'r gweithdy. Dwi wedi bod yn meddwl a meddwl am Glwm Tryweryn a hanas boddi Capal Celyn yn ddiweddar. Rhyw deimlad cry yn codi tu fewn i mi. Mi welish i ddelwedd o floedd yn fy nychymyg. Fel yna'n fras y disgrifiodd John y cynhyrfiad y Smudiad Derbynnol, ac mi sgwennodd o am y profiad yn ddiweddarach. Un bore cynnar, meddai o, mi welish i ddelwedd oedd yn awgrymu côr o bobl, fel petai'n gweiddi neu'n canu can brotest, a oedd yn ymddangos fel deryn mawr ar godi yn herio ac yn creu un wae fawr, fawr. Roedd ofn i weld a'i deimlo yn y canol, tra oedd siapiau ar yr ochrau a phen yr aderyn yn ddyrchafol eu natur, yn hyderus ac yn ysbrydol eu naws. Mi ddatblygodd pennau'r bobl ar wae i ymddangos fel rhain oedd mynd yn fwy a mwy fel ei bod yn atseinio ar ffurf rhes o bena mewn côr ar godi. Roedd y cyfanwaith yn creu rhyw fath o ofn a hyder yr un pryd, yna fi. Ymateb i ddelwedd. i ryw deimlad mewnol wnes i. Aderyn mawr yn codi o'r dŵr, o wely'r llyn, o hen gymdeithas Gymraeg Capal Celyn, ac yn torri trwy wyneb y dŵr. Dwi wedi gwneud y maquette, ac mi fedra i ddychmygu'r cerflun terfynol, meddaf o. mewn merydd hwyr troedradd ar hugian milltir, efo lled yr adenydd tua phedair troedfedd ar hugain, wedi'i osod fel pe bai o'n codi o'r dŵr wrth ymyl argae'r gronfa. Dyma ddilyn John i'r gweithdy, a gweld y maquette. Y model ma'n ddarlun clai o'r aderyn, efo'i ben sirlin a'i bur fain, ei wddw hirfaen syrn, a'i adenydd llydain ar le yn egnïol. Ac yna, sylwi ar y plu o dan ei adenydd. Roedd y manglu yn gor. at ôl y cwrs yn ardal Penllyn, fel sawl ardal arall yn elfen draddodiadol ac annatod o'r diwylliant a'r bywyd Cymraeg, ac wedi bod yn rhan o fywyd John ei hun. Pob pluen unigol yn unigolyn mewn trefn a phatrwm, yn rhesi corawl, yn wynebau, yn gegau agored, Mewn lleisiau unol y mynegi mewn iaith, a'r llygaid agored llym yn llawn mynegiant, yn waedd, yn wrth-ddystiad, yn llais cymdeithas, cymundod, cenedl, ysbryd a cho cenedl, ar ffurf aderyn, yn atgyfodi o'r gorffennol, gan anelu at ryddid a'i holl bosibiliadau i'r dyfodol. Cerflun symbolaidd, ia? Ond mae modd gweld ynddo rai nodweddion cerfluniaeth Geltaidd yn eu hamlygu'u hunain. Mae John wedi astudio Celfyddyd, Celfyddyddiaeth y Celtiaid ac wedi myfyrio ar ystyron y ffurfiau y pen mewn carluniaeth Geltaidd oedd yn cynrychioli'r Enaid, ac yma mae eneidiau hyderus ac anifyg yr unigolion yn cael eu cynrychioli gan y pennau, ac yn y cyfuniad o bennau. Cynrychiolir Enaid Cymru yn y bwrdd dystia yn y brotest y mae'r gobaith a'r dyfodol. Dyma ydy'r adenydd canfod grym yr aderyn. Bedair oedd un hedfan heb ryw. a ffurf yr aderyn yn ddyrchafol, ac mae'r cwbl yn codi o dwfn, gan yr un yr ysbryd a gynrychiolir gan egni'r aderyn. Mae'r addeinaneg ar waith, y torri trwodd o'r tywyllwch, i'r goleuni. Mae John wedi gofyn am fy ymateb, am fy ymateb i'r fraint o gael gweld y cerflun a chlywed John yn egluro profiad o'i greu, o cyfansoddi cerdd a deryn rhyddid. O wyll hen warth, a hen ofnau dwfn ein doe, o gysgodion a gfeilion yn byw, o afael y dŵr, fel aderyn, ymledwn, cyfodwn, a'm cof o hyd yn bylhau ein cof. Y cof am y rhyddid coll a'i yrfas hardd, a'm hiaith hithau, Yn anadl yn yr ynwes, yn glwyn ac yn gân yn ein genau, yn un wae rhwng y mynyddoedd. Esgyrn o'r cysgod, yn guriad calon, yn ymchwydd bron i wynebu'r haul. O gywilydd i'r golau, ar awyr eang, yn brydferth nerthol, yn rhydd ar adenydd o dan. Bu ymdrech anrhydeddus i wireddu breuddwyd John o weld y cerflun wrth argae Llyn Celyn. Sefydlwyd Cronfa, ond ni lwyddwyd hyd yma. Dylid yn sicr ystyried a'i ymdybio yn y cynllun. Byddai'n goddef ystyrlon i Gymdeithas Papur Celyn ac yn symbol o ysbryd a chôr ein cenedl ac o ddeheuad a gobaith John ei hun.

a ffrindiau i gyd. John y cynhyrchydd drama oedd y John cynta i mi ei nabod. Cyn bod 'na adran ddrama ym Mhrifysgol Aberystwyth, Cymdeithas Ddrama Myfyrwyr Cymraeg oedd yn llwyfannu dramâu um, bob blwyddyn, a hynny yn aml iawn efo cast o sawl adran. Pan gyhoeddus i Neuadd Pontygelyn, Medi 1974 oedd hi, a May Jones, yn fy hwrtio i am agua o'ch abalau i ddod i ymarfer y cynta y tymor hwnnw, sef Llyffantod gan Huw Lloyd Edwards. Dyn un a dyn dau oddan ni, dim ryw ddarna mawr iawn 'de, ond yy mi roedd John yn yn yy yn tywys ni yy yy i i gyfleu'r cymeriada yna gyda'r un gofal a dasa fo yy yn yy hefo'r prif gymeriada. Wel rwan ta, yy, dyn un a dyn dau yn chwarae carcia, ac o'n i'n mynd yn ddrwg rhyngthyn nhw ac yn mynd yn ffeit, a dyna pryd gwelis i ddawn yn John i ddeall pobl i osod a symud a dehongli rhywbeth oedd ynddyn nhw, ynde, a dod a hwnnw allan i'r wyneb. Be oedd o'n i ddaetha ni oedd, gwnewch chi hwnna fel dach chi yn gweld i ddechra. A magwla a finna yn corddi ac yn dod wrth ein gilydd. Wedyn John yn stopio ni a deud, O! Nes di rwbath yn dda yn fanna. Dwi isio chdi neud mwy o hwnna. Oedd o di darganfod rwbath yna ni ac yn cael ni i fynegi gynta a ac yna yy yn yn yn tywys ni yn neud o yn yn ffordd ni'n hunan ynde? John, ysgogwr. ysbrydoli. Ddeunaw mis yn ddiweddarach, mi oedden ni'n trafod pa ddrama oedden ni am wneud 'lly, yy ac pawb wedi mwynhau gwneud Lladpantod efo gymaint o gymeriadau yym a chorws ynde, corws oedd yn mynegi yy negeseuon cry' fatha 'mae tynged Athen yn ei dwylo hi ei hun'. A dyma fo yn awgrymu llef- llefaru. Cynnig syml fel 'a, fel tasa fo yn goni- gofyn os 'da chi isio bo ni yn rhoi dŵr yn teg gallu neud panad. Ond wir, dyna'r addysg ora ges i yn y brifysgol. Dim byd i neud efo e- ennill gradd na mynychu darlithoedd. Mae John yn yn tywys ni drwy'r straeon a'r digwyddiada a'r cymhariada ac yn ein dehongli nhw. Alun Jones Bow Street fel oedd ar y pryd, a Siân Mair, yn hyfforddi'r corws, a Delyth Hopkins yn creu a cynyrchu cerddoriaeth ac yn gofalu am y parti perdant. Oedd John, fel cyfarwydd, yn ein tywys ni â diwylliannau Gorllewin Affrica, dathliadau a seremonïau nad oedden ni erioed eu clywed amdanyn nhw, ond eto yn gwneud nhw'n berthnasol i ni, bobl ifanc yn y saithdegau. Edrych ar stori. Pryderi oeddwn i, a rhoi gwisg gyfoes i fi. Dylanwyd yna John, a rhoi Celtic Heritage gan Alwyn a Beini Rees i mi. A darllen am ddefoda'r trothwy yna, rhwng Llendyn, Llencyndod a Thyddyn Ddyn. Troi at chwedla yn Iwerddon, chwedla'r tir gwyllt, y cymeriadau yn gadael y cymdeithas, mynd am y goedwig dywyll ond yna yn dychwelyd. ac oedd yn canfod yr un un patrymau ar draws Ewrop a'r gymysg uwchaf Affrica. A pan oedd yn penna'n ei chwalu, ac roedd ni methu dychmygu beth fysa'r olygfa nesaf. John yn mynd â ni drwodd i stafell arall, lle oedd yna gerddiadau o Affrica a cherfluniau a lluniau o gerfluniau Celtaidd. John efo'r llais cryg ond eto gweledigaeth glir iawn ynde, a ryw osledd dderwyddol ganddo fo ag osgo ddyrchafol yy fo i'w ben o 'lly ynde, wrth drafod diwylliant a hen grefyddau y y ddaear a chelfyddyd. Mi fydd o'n ffynnon os fudoliaeth ac addysg go iawn i ni yn griw coleg. Wedyn mi roddodd o 'i enaid wedyn i mewn i'w gerflunia yn ddiweddarach ac oedd hi bob amser yn braf trafod y rheini hefo fo a a'r ffordd a'i wrando arno fo yn dehongli a'r delweddau oedd mor bwysig iddo fo. Mi ddylem addodd mi ddiwygio adran gelf yr Eisteddfod 'ma a ac mi ddoth o yr elfen Gymreig a gwreiddia' i'n celfyddyd ni ac mae'n dda iawn yy mae yma ar y Maes heddiw bod ni yn cofio am ei dân a'i egni o. Dyn bywyd cyflawn oedd John. Y corff, mynegiant y corff, meiniogrwydd y meddwl, a hefyd myfyrdod a llangnefedd yr ysbrydol. Dyn y cylch. Mi oedd o'n gweld cylch y tymhorau a chylch bywydau ym mywyd y pobl hefyd de. Gŵr y gola a'r gwanwyn hefyd yn fel yr Ieuan yn sôn yn fanna. Yr yr wên lachar yna a'r chwerthiniad uchel. Yy gŵr yr ymweld i genedl yn codi ei hun o fawr y ffosydd. A gŵr hefyd oedd yn gwybod bod y gwanwyn yn gryfach ar ôl goroesi byd a gael. Diolch am gafod wrth i ymyl o am ran o'r daith honno. yn ceisio cael hyd i'r llwybr oedd mor amlwg iddo fo, llwybr y dychymyg oedd yn troi yr ysbrydol yn gnawn, yn troi hen dduwiau yn gymeriadau o'r byd naturiol, yn troi colled hefyd yn ddadeni. Diolch John, y cynyrchydd, yr ysgogwr, y cerflunydd, ac yn fwy na dim, John y cyfaill. Mi yrrys i'r soned yma at Gwawr a'r teulu, ar ôl inni gollio yn ystod y cyfnod clo. Taith. Mae niwl aflonydd at y clawdd dan tŷ. Mae'r ffordd i'r hendren stomp o byllau glaw. Mi droth y gwynt, mae cyllyll yn ei blu, trodd pen yr alarch dan ei adain draw. Mae crawc y frân yn crafu croen y clyw. Mae dail y berllan wedi pydru'n brith. Dim sbarc o liw, dim sbonc yng nghoesau'r driw. Dim gwres wrth goroesi bochau gwlyb y ffridd, ond Mawrth sy'n dilyn Medi. Gwelais hyn a'i roi mewn clai. Rhaid mynd drwy'r anon du ar lwyfan cyn cyrraedd sbotyn gwyn. Rhaid dal ar grib y gwynt wrth ddyfnder cru'r gors fawn. Yn wib y ddaear, dyma'r boll di-seddw. Y nos yr ogof.

Ni welais Syr John Wyndham yn aml, uh, ond eto i gyd roedd o bwys mawr i mi i wybod um, drwy'r amser bod John mas fyna yn rhywle, yr un peth ydi, yn gweithio bob dydd drwy cyfrwng ei gelfyddyd i geisio gwneud synwyr o'r byd o'n cwmpas ni o'r ar byd y tu fewn i ni. Roedd John yn ran allweddol, rhan allweddol, o'r fframwaith seicolegol oedd yn fy ngalluogi i, fel pob artist arall, a mae nifer ohonoch chi yma heddiw, ac yn wir y byd celfyddydol a mae gyfanrwydd i weithio. Teimlais fod John yn elfen barhaol yn y rhwydwaith hynny a gynhaliodd creadigrwydd yn ein cymdeithas ni yng Nghymru. Ond wrth gwrs, Nid elfen parhaol oedd John, dim mwy nag un o un arall ohonon ni, ac nawr, ar ôl iddo ein gadael ni, fe rydym yn sylweddoli maint y colled ac yn teimlo'r colled hwnnw'n fawr. Dwi'n ymwybodol ohono yn arbennig ar adeg yma o'r flwyddyn yn yr Eisteddfod, achos ar yr achlysur hwn bob blwyddyn, rydyn ni wedi cyfarfod yn sicr. ac wedi llithro'n hawdd mewn i sgwrsio am ei atgofion, beirniadu, cwyno am un o'r llall, a canmol pethau eraill, a ffynyddu a jocan. Er gwaetha'r ffaith nad oeddwn i ddim wedi gweld ein gilydd ers misoedd. Blynyddoedd mor yn ôl, fel artist iau ac fel person oedd wedi dod i Gymru o tu allan, roedd y sicrwydd bod John wedi fy nerbyn i fel rhan o'i fyd e yn allweddol. Roedd croeso agored a gofais fel unigolyn ganddo, a'i werthfawrogiad o fy ngwaith yn hollbwysig, gan alluogi i fi deimlo mod i'n perthyn, mod i'n gallu bod yn rhan o'r gymuned hon. Heb y teimlad hwnnw, na fyddai wedi bod yn bosibl i mi weithredu, a dwi'n ddiolchgar o agor calon i John am ei haelioni. Ar achlysuron fel hyn yn arbennig, dwi'n dyfaru, wrth gwrs, na wnes i hynny'n fwy amlwg iddo. tra roedd e yma o hyd yn y plith. Dwi'm yn cofio'n degwr beth gwrddais â John am y tro cynta, ond dwi yn cofio'n glir y tro cynta i mi ymweld ag e a Gwawr yn y tŷ hybrid oedd gen i mewn agos yn Trefilchwyn yn y 70, tro yn y 70. Ymhlith y pethau dwedodd John wrth y pryd hynny, ac wnaeth argraff cryf arni,

Ac i raddau, y traddodiadau hynny y doedd amaeth agor iddo o llwybr tuag at archwilio a'i synnwyr o berthyn i'r traddodiad Celtaidd. Serch hynny, nid yr hyn a ddweud o John am draddodiadau cerfluniol Affricanaidd wnaeth yr argraff ar, wel, yr argraff ddyfnaf arni pryd hynny, ond clywed hanes y sioc gafodd John wrth gyrraedd yr ysgol celf a darganfod sut roedd y traddodiadau hynny yn cael eu dilorni gan yr athrawon yna. Y traddodiad gweledol gorllewinol oedd yn cael ei dysgu iddo, a gwelodd John fod traddodiadau cynhenid yn cael eu hanwybyddu. Roedd gwladwriaeth wedi suddo mor ddwfn mewn i feddylfryd yr athrawon fel eu bod nhw'n ystyried traddodiadau cynhenid yn gwbl di-werth. Roedd y sefyllfa hon yn drist, wrth gwrs, ond yn ymylu ar fod yn chwerthinllyd ar yr un pryd bizarre hyd yn oed. Tua diwedd 1983 neu ar ddechrau 1984, pan oeddwn i'n gweithio yng Nghanolfan y Sibor yn Aberystwyth, roedd 'y mhrofiad i fel Aelod o Llyfrgell Pwyllgor Celf Cyngor y Celfyddydau wedi cadarnhau fy nghadfyddiad o Saesnigrwydd go iawn bron pob un o ein sefydliadau celfyddydol, yr Amgueddfa Genedlaethol, yr Amgueddfeydd Rhanbarthol, ein Canolfannau Celfyddydol, ABW, Llastw ac yn y blaen. Roedd yn ymddangos i mi fod yr amser wedi dod i ddarllen ein bodolaeth fel Cymry Gymraeg yn y celfyddydau gweledol yn uchel ac yn glir, ac i wneud hynny drwy gyfrwng sefydliad newydd. Yn hollol annibynnol, roedd John wedi dod i'r un i'n casgliad, a fe ddaeth i fy stiwdio i i drafod ei syniadau. Yn rhyfedd iawn, a mi oedd yn od i ddychmygu pan oedd Dave, y stiwdio hwnnw oedd hen ystafell John! Adeg Adnoddau Dysgu Addysg Celf yn y Brifysgol, gan fod yr adeilad wedi bod pryd hynny yn gartref i'r Adran Addysg. Wel, mas o ein trafodaethau ni y diwrnod hwnnw, fel mae Sian eisoes wedi awgrymu, daeth gweled. Bathiwyd yr enw gan un arall o'r sylfaenwyr, sef Harry James, ond syniad John ei hun, wrth gwrs, oedd i fabwysiadu plac talyswydol y logo. A John ydoedd a greodd y rhan helaethaf o'r cysylltiadau gyda'r aelodau cyntaf, yn arbennig ymhlith y gymuned lenyddol. Nid sefydliad i artistiaid oedd Gweled i Fod, ond cymuned o Gymry Gymraeg o bob cefndir oedd â diddordeb ganddynt yn y diwylliant weledol. Serch hynny, mynegwyd anfodlonrwydd gan rai ymhlith y litherati am ddyheadau John, a fe ddaeth hyn fel syndod iddo. Ei obaith ef oedd y byddai'r sefydliad newydd yn dechrau cymo yn yn derbyn cymorth gan yr Academi, a rhagwelodd hi weithredu gyda nhw ar brosiectau. A gyda'r bwriad yna yn ein meddyliau, yn gynnar iawn yn ein datblygiad, trefnwyd cyfarfod gyda rhai o hoelion wyth y sefydliad beunydol. Fel cawsom sgetiaeth ganddynt a deud y lleia,

y prosiect yn dda a chafwyd nifer o ddigwyddiadau cofiadwy, gan ddod i uchafbwynt ar ffurf gorymdaith drwy'r nos gyda'r nos drwy'r pentre hir yn stopio bob hyn a hyn i ddarllen i'r gweithfeydd celf a oedd John a'i cyd-weithiwr yn eu creu gyda'r gymuned a'r naratif. Yn fy marn i, gyda chymorth allweddol John, sicrhaodd gweled newid drwy wneud ein presenoldeb

Yr Eifeiri Jones, Gwyn Pritchard ac eraill, weithiau John dros gyfnod o ddegawd yn datblygu ar hyd llinellau radical y ffordd oedd eu celfyddydau gweledol wedi eu cyflwyno i'n cymunedau ni drwy'r Eisteddfod bob blwyddyn. Unwaith eto, y dyhead oedd sefydlu yn ein addeniau ni ein hunain, taw nid rhyw ffenomen estron ymylol oedd y ddiwylliant gweledol, ond ei fod yn ran cyfansoddiadol o'n hanes diwylliannol ehangach yn gorffennol, ac yn agwedd poen cenedligrwydd nad oeddem yn fanteiso arno yn llawn yn y presennol. Felly, yn ystod y cyfnod hir o wasanaeth John ar y Panel, ym 1992 daeth y nodiad Gilchrist i fel Swyddog Cewch cyntaf yr Eisteddfod, ac o dan ei harweiniad hi, nid â'i gormod i'w datgan fod trawsnewidiad wedi digwydd yn safon yr arddangosfeydd Helfa Crefft, a dw i'n siŵr na fyddai'r datblygiad hwn wedi digwydd heb John. Hoffwn droi nawr at waith John fel artist, gan bwysleisio dwy ffordd y gafodd ei amlygu yn bendant. Yn y lle cyntaf, gwnaeth John gyfres hir o bendelwau. Yn syml, John oedd cerflunydd portreadau pwysicaf y genhedlaeth, gan ddehongli mewn ffordd wrthrychol y byd corfforol o'i wlad, hynny yw, cofnodi gwedd a chymeriad y Cymry eisteddfodol. Ond yn gyfoethog â hynny, daeth y gwaith pwysica, pwysicach o lawer, sef ymdrechion John i fynegi'n faterol y byd anweladwy ac anghydfodol oedd yn bodoli y tu mewn iddo, ac sydd y tu mewn i ni gyd. Gallem ystyried y ddwy agwedd hon o oeuvre John fel gwaith yr artisan a gwaith y gweledydd, neu y bardd gweledol, os liciwch chi. Nid bod y ddwy heb gysylltiad, yn yr ystyr bod John am gyrraedd elfennau o gymeriad sylfaenol a phob un oedd yn eistedd iddo, a gwelwn ei lwyddiant mewn portreadau fel ei bendaf o Gerallt Lloyd Owen a wnaed yn 1998, er enghraifft, darn o waith sydd, yn y marn i, â'i gyflawniad mwyaf yn y maes. A gallaf ddweud rywbeth mwy am yr agwedd hon o waith John o brofiad personol? Cefais wahoddiad ganddo i eisteddau am Benfelo. Profiad unigryw oedd hyn i mi ac roedd yn ddiddorol o sawl safbwynt. Gweithiai John yn agos iawn at rai eisteddwyr, profiad y gallai fod wedi bod yn un anesmwyth. Serch hynny, bu gan John y gallu i ganolbwyntio'n ddwys ar ei waith, tra roedd ar yr un pryd yn cynnal sgwrs anffurfiol â Gerald.

a dwylo John sydd ymhlith y pethau amdano rydyn ni i gyd yn cofio, dwi'n siŵr, wrth iddo ffurfio a mynegi a'i syniadau mewn geiriau heddiw. Symudai dwylo John o hyd, gan ehangu ar ei syniadau, ar y syniadau hynny, yn y gofod o'i gwmpas. Bu gan nhw synnwyr symbolaidd o gyfeiriad yn arbennig, orientation, wrth fynegi a'i dysyniadau am y grymoedd dyrchafol a dysgynnol sydd yn gyrru'r cylch o enedigaeth a marwolaeth yr ydym i gyd yn rhan ohono yn byd natur, ac am y groch sydd yn sefyll yng nghanol bob gweithred o greadigaeth. Awgrymwyd gan ai, uh, gan ai ddwylo, a dwylo mawr a sensitif, i bai eleni wrth iddo geisio sefydlu dol hynny, dynnu cwlwm rhwnt yr ymdeimlad mewnol, emosiynol, a'r byd ffisegol a llawn. ac i'r cerflunydd sydd yn gweithio yn y traddodiad ysbrydol hwn. Dyma broblem canolog, wrth gwrs, sef sut i ddatrys y paradocs o ymgorffori ddealltwriaeth anmewnol sydd heb ffurf yn y byd materol. Yn ôl John, amlygwyd y ddealltwriaeth ei hun yn aml, a wnaed y cynnig gweledol wrth iddo ddeffro o'i gwsg yn y bore fach. Doedd yn myfyrio arnynt. sy'n troi at ei hoff gyfrwng sef Play i roi ffurf at Heroiwms. A dyma gwrthgyferbyniad eithafol rhwng natur hollbwrpasol ond niwlog y dealltwriaeth yn niwnol a dwynaidd a'r Play diamwys. Ond wedi deud hynny, Play yw un o feunyddiau sylfaenol ein byd materol, wrth gwrs, ac felly mae'n briodol fel cyfrwng i fynegai canfyddiadau sydd yr un mor sylfaenol, os yna dwynaidd, yn ei fyd ysbrydol. Gweithio, gweithiai John drwy drosiadau i bontio rhwnt y ddau fyd, yn union fel yr oedd yn credu bod ei ragflaenwyr Celtaidd wedi gweithio i greu eiconau symbolaidd. Ond o dan syniadau John am sut i bontio rhwnt y profiad mewnol a'r byd materol, y cwestiwn, y byd materol, oedd y cwestiwn athronyddol dyfnach eto. a natur y profiad artistig. Ac yn y maes hwn, mae gennym ysgrifau, John, a'r ffilm, mae rhai ohonyn ni wedi gweld hynny, uh, mae, gen, mae gyda ni reini fel cymorth. A mewn un o'i ysgrifau mae John yn datgan bod y profiad celfyddydol a'r profiad crefyddol yn un. Nawr, fe all y, dde, y ddefnydd o'r gair crefyddol yn y cyd-destun hwn fod yn gamarweiniol, os nad yw'n yn ofalus. ac yn arbennig gan fod John yn yr un ysbryd yn sôn am gau capeli fel amlygiad o'r anghydbwysedd roedd e'n canfod rhwng profiad ysbrydol, yy, y profiad ysbrydol a bywyd technolegol, gwyddonol y gellid eu cyfoes. Y peryg o wrth ddefnyddio gair crefyddol yn y cyd-destun cyfoes hwn oedd ei fod yn ysgogi cwestiynau megis ydych chi'n credu mewn Duw, oedd yn o symleiddio'r gorau. Rydw i'n deall y syniad yna, ni chredai Donald Duw fel bod a thanwn fel rhywun o roedd angen ei addoli a gweddïoedd o a gweddïoedd o mewn capel am gymorth ymarferol i newid y byd neu hyd yn oed i newid calonau pobl y byd. Yn hytrach, credai John mewn Duw fel presenoldeb niwnol ym mhob un ohonom ni. Fel ffenomen naturiol oedd yn amlygu ei hun yn ein hylod ddynoliaeth sylfaenol. Y sialens i bob unigolyn oedd i gyrraedd duwdod a fwynau y profiad ymuno, unigryw a phersonol, a thrwy hynny, deall y brofiad dynol ehangach sydd yn uno pob un ohonom ni ar draws ac o dan ein profiadau diwylliannol. Ond, ac mae hyn, wrth gwrs, yn hollbwysig, ar yr un pryd, roedd John yn deall ein bod ni'n gorfod cyrraedd y gyfundeb honno, drwy ein llwybr diwylliannol penodol sydd yn deillio o ein hanes, ein hiaith a'n synnwyr o gynefin, y llwybr perthyn. Mae dangos parch a dathlu y llwybr arbennig hwnnw, a dangos parch a dealltwriaeth drwy hynny tuag at lwybrau diwylliannol pobloedd eraill. Ar lefel ymarferol, bob dydd, mae'n bwysig i ni gofio y daeth John o'n genhedlaeth jyst ar ôl y rhyfel nad oedd yn gweld y potensial i ennill rheolaeth fel artistiad amser llawn heb adael Cymru a mynd i Lundain fel y cenhedlaeth flaenorol oedd wedi cael ei magu yng nghysgod y Dirwasgiad o'r 1930au a'r rhyfel ei hun. Dysgu. Oedd yr unig ffordd o ennill rheoliaeth yma i'r rhai a wnaed oedd yn teimlo yr ymrwymiad sylfaenol i Gymru. O ganlyniad, fe wnaeth y ddwy genhedlaeth fyny, pobl fel Elis Gwyn, Cenhedlaeth Hŷn, Aneurin Jones, Howard Harris a Baldwin Davies, mi wnaethon nhw gyfrannu'n hynod bwysig fel athrawon. Rhai oedd yr athrawon wnaeth ysbrydoli y genedlaethau nesaf i fentro fel artistiaid amser llawn mewn awyrgylch oedd ar fin newid yng Nghymru. Wrth gwrs, pwy a ŵyr beth fydde y cenedlaeth, cenedlaeth John, wedi cyflawni petai nhw wedi bod mewn sefyllfa i ganolbwyntio amser llawn ar eu gwaith eu hunain o'r amser pan oedden nhw yn eu 20au. Ond nad oedd yr is-deiliaid celfyddydol yn bodoli ar ddechrau'r gyrfaoedd. ac yn ogystal â hynny, yr oedd wedi gweithio fel awyrgylch Saesnigaidd yn y Coleg i'r Celf a sefydliadau eraill nad oeddynt yn cydnabod ei safbwynt ar Feneg. Yn debyg i Aneurin, pontiodd John rhwnt y genhedlaeth honno a fy nghenhedlaeth i, ac yr oedd mewn sefyllfa i hyrwyddo'r newid drwy Eisteddfod a gwedd yn arbennig, a mwynhau y diweddarach yn ei fywyd, y cyfle i Datblygu a'i waith yn llawn ar lefel nad oedd â'i gyfrifoldebau fel athro wedi eu caniatáu. Y canlyniad oedd iddo ddatblygu iaith weledol gwbl unigryw, a mae hynny'n holl bwysig, pan ydych chi'n edrych ar waith John, ydych chi'n edrych ar iaith weledol yy sydd yn gwbl unigryw. Yy does 'na ddim camgymeriad pan ydych chi'n edrych ar un o weithiau John, mae o'n hollbai'n sefyll yn hollol ar wahân i waith unrhyw un arall. Yn ddegawdau olaf y ganrif ddechrau, gwelsom adfywiad cyffredinol yn nyddordeb awtistiaeth mewn Celtiaid Geltaidd. Cynhaliwyd arddangosfa enfawr o waith y Celtiaid yn yr Eidal ym 1991, ac yr oedd John ymhlith y miloedd o ymwelwyr iddi. Yng nghyfrifiad yn bennaf ar ffurf ffrwydrad o weithiau addurniadol ac mewn llyfrau plant, er enghraifft, yn seiliedig ar y chwedlau. Ond nid oedd gwaith John yn rhan o'r math yma o amlygiad, amlygiad o o ffasiwn darwodedig mewn ymgais i gyrraedd gwreiddiau delweddau, ac i ateb i'r un un cwestiwn sylfaenol yr oedd y Celtiaid eu hunain wedi ceisio ateb gyda'i delweddau gweledol a storïol. Ar y lefel ddwfn hon dechreuodd John i ddatblygu ei iaith drosiadol a'i hun. Ni chafwyd gwaith credyd o John a'i gydnabod gan ein sefydliad i ni yn Ysgol Bae Yrfa, hynny yw, gwaith John yn gweledig, yn hytrach na gwaith John fel yr artisan yn creu portreadau. Yn anffodus, o ganlyniad, nid yw ei ddelweddau wedi dod yn ran gyfarwydd o ein amgylchedd gweledol yn yr un ffordd â gwaith Llai Dwys ac Ysgolion Cychwyn a Heidwell. Mae'r sefyllfa'n newid. ond mae'r ffaith ein bod ni yma heddiw fel gweddol fach yn dathlu John yn Cardiff y Gymdeithasau, yn hytrach na gael ffurf arddangosfa sylweddol o a'i waith yn y lle celf y dylid ni fod, yn awgrymu nifer o ddiffygion yn yr Eisteddfod heddiw. Ar hyd y lleiaf ohonyn nhw, bydd methiant y sefydliad hwn i sicrhau parhad i'r cynnydd cadarnhaol yn statws y Celfyddydwyr Gweledol yn ein diwylliant, yr rydyn ni wedi bod yn dystio ynddo yn ystod degawdau cyntaf y ganrif hon, esblygiad yr oedd cyfraniad John Meirion Morris yn hollol ganolog iddo.